Radaryň nähilek zatdygyny görkezeris we geçenki sapak öwrenen ultrasonýumyz bilen bile radar ýasap görkezeris we ýasalan radaryň işleýiş sistemasyny görkezeris. Ine, esasan radar hakynda aýdanymyzda radarlar nire dolanylýar? Radarlar ine ultrasonik bilen neme ultrasonik ýaly işleýiş üçin radarlar esasan gämilerde, ondan soň howa ulaglarynda, şonuň ýaly stansiýalarda köp ulanýar. daş töwerekdäki zatlaryň nirde ýerleşýänini we nähili ýerleşýän, nähili ululyklardadygyny bilmek üçin, ine, bizem şo radaryň has kiçiräk görnüşini ýasadyk. Ultrasonik bilen häzirem ine, nähili ýasalanyny görkezeris. Taslamamyzyň daşky keşbini SketchUp programmasynda çyzdyk.

Ine, robotymyz ýaňky ýaly, taslamamyz ýaňky ýaly ýerleşdirdik zatlaryny. Indi bolsa kodlama bölümimize geçeliň. Kodlamada nähili zatlar etdik, nämeler goýduk, haýsy programma ulandyk, şolar hakynda gürrüň edeliň. Ine, tomaşaçylar, biz näme kodlama bölümimize geldik. Kodlama bölümimizde näme edýäris? Indi biz size asyl-a berenimizde häzir ýutubda aşakda description-da link bereris. Şo taýdaky linkden ine şu radar diýilýän papkany alarsyňyz. Içinde şeýle nemesi bolar, ine arduino kodumuz bar, biram radaryň öz işletmek üçin gerekli bolan exe faýly bar. Birinji arduino kodumyza girýäs. Ine sketch görnüşinde açyk durandyr. Ine bärde ýazyp durşy ýaly trip pinimiz berilgi, eko pinimiz berilgi. Distance, duration hemme zady berilgi, kod taýar kod. Ine serwamyzam dokuzynjy pine çatmaly bolýar. Soňra ine bärde öz kod zady berilgi. Binimiz ýagny başda ýükleýäs. Soňra mundan çykanymyzdan soň indi Radar bölümimize geçýäs. Radar papkamyza. Radar papkamyzda näme edýäs häzir? Şu taýda processing kod diýip tekst tekst görnüşinde bir hatymyz bar. Şu taýdaky hemme zady Ctrl A bilen alyp, Ctrl C bilen kesmeli, ýagny kopýalamaly. Soňra birinji duran papka girýäs we şu taýda processing exe diýip bir sany faýlymyz bar, şony açmaly. Ine, indi şu tag. Ine, şu tag Ctrl V bilen goýýas. Ýöne şu taýda bir zadymyz bardyr, düzetmeli ýerimiz, häzir görkezeýin. Ine, on dokuzynjy setirde com ýazyp durýar. Şo com, comluň nämedigini indi bilýäňiz. Arduinonyň kompýuterimize çatamyzda nähilek bolsa. Indi şo taýyny özüňiziňkä görä üýtgetmeli. Ony nädip bilmeli bolýar? Şu taýdaky toolsymyzyň kömegi bilen, ine, biziňki com üçe çatylgy dur, ýagny şu taýdan com üç diýip düzetmeli bolýas. We näme edýäs? Run edýäs, ýagny işledip başlaýas kodumyzy. Ine, göni özümizden şeýle radaryň sistemazy çykyp başlaýar. Indi nähili işleýänini görkezeliň size. Şeýle öňüne bir zat goýan ýagdaýymyzda ine gyzyl bilen görkezýär we öňünden aýyran ýagdaýymyzda bolsa öňki ýaly ýaşyl görkezmesine dowam edýär. Ine, öňüne bir zat goýan ýagdaýymyzda. Gyzyl görkezýär, aýyran ýagdaýymyzda ýaşyl görkezmesine dowam edýär. Ine, radarymyzyň işleýşä şeýleräk, düşünendirsiňiz diýip umyt edýäs. Kodlama bölümimizem şunýalykdy. Kody nirden alyp bilýänimizem ýaňy aýtdyk. Aşakda description-de link berip goýarys, şo taýdan alybilersiňiz. Indi ýene-de ýatlasynmak isleýän bir zadymyz bar. Siziň hem öz pikirleriňiz şun ýaly üýtgeşik, täze, taslama pikirleriňiz bar bolsa aşakdaky teswirlere ýazyp bilersiňiz. O taýdaky biz teswirleri okarys we has üýtgeşik neme taslamalaryňyz bar bolsa biz hem siz üçin ýasap bermäni planlaşdyrýas. Eger şon ýaly üýtgeşik pikiriňiz bar bolsa ýazmagyňyzy haýyşt eýdýäs. Birem Wasýok agza bolmadyk bolsaň agzada bolup göýer. Laýkja gaşam goýup göýer. Boldy göreniňiz üçin sag boluň. Indiki wideolarda görüşýänçek.